Күгәрченең гөрлидер баласын уятырга, әлдә яйсыз дуслар бар күңелене юатырга дип җырлыйсы килә бүген, чөнки без бүген Күгәрчен авылына кайттык. Һәм безнең бүген төп героебыз ул Ришат һәм инде әлбәттә аның тормыш иптәше Фәния. Алар ни өчен авылга кайтып яшиләр һәм ничек монда аларга барлык сорауларга да алга таба җавапларны белербез. Киттек. Бүгенге чыгарылышыбызның төп герое менә Ришат. Э, Ришат, иң беренче соравым бу сезнеке, шулай бит? Әйе, э, Алланың белән шөкер, яшәп ятабыз. Димәк, авылда яшәүче яшь э, парлар буларак инде сезгә хөкүмәт бер нәрсә бирмәде. Хөкүмәт бирмәде, шул капитал алды, бала капитал алдык инде. Бала акчасы, икенче бала тудыган, шул капиталга өйне сатып алдык. Шуннан соң Шул сурайтып үзебезчә планлаштырып, проект төзеп дигәндәй, инде айттык инде. Ни өчен авылда яшисез? Бу карарга кем килде башы шунысы Фәнияме, үзеңме? Бу карарга Фәния дип башта без балык бистәсендә яшәп алган идек. Бер жыл чамасы ахырсы инде. Ана квартирда снимать ниткәчтен квартира шамал инде шуты авылга тап дип. Гел авылда бит инде туганнан бирле дигәндәй. Каласы килмә шул авылга. Аласы килгәндер инде. Ну, син үзеңне мин авыл җанлы кеше дип әйтә аласыңмы? Авыл дип авылдан курыксак шәһәргә киткән булыр инде ул бөтен теге хезмәттән нидән курка торган булсак бит инде шәһәргә тартылган булыр идек шунда китәсе килмәде инде һәм инде алга таба да сез авылда калырга планлаштырасыз шулай бит авылда да инде алар бит әйтеп белән хән иткәч өйлән иткәч олайткач яңарткач дип әйтәм ә, үкенү хисе юкмы ничә Шәһәргә китмәдек микән дип. Ул көне югарсы иптәшем дә алай ни булмагач каршы булмады. Авылда калырга ризалашкач. Мәктәп бар, пока садига бар. Әния, ни өчен Күгәрчен авылы? Ни өчен монда кайттыгыз? Ни өчен монда кайттыгыз? Ижатның туган авылы, туып үскән авылы. Иптәшем, ничек дип әйтим, җирне ярата, тракторда эшли. Шуның өчен теге үз ниебезне авылда яшәп тормыш итәргә дип кайттык. Менә Аллага шөкер, ике балабыз бар. Кәрим һәм Сәлим. Әйе, Кәрим һәм Сәлим.
Син эшлисең мәктәптә?
Мин мәктәптә әйе. Оператор булып? Оператор булып. Нишли ул оператор менә?
Оператор нишли? Җылылык җибәрәбез мәктәпкә. Угу. А, бу бюджет Бюджетный, я ян, бюджет бюджетный. Өйегездә нәрсәләр бар менә маллар? Маллар
ул хайваннар тотабыз инде болай. Суемлык маллар дип әйтәм инде. Угу. Нигә? Сыер малларын иткән җугар алай. А, һәм э, шунда сорап үтим, э, үзегезнең берәр нинди эшегезне ачасыз килмиме авылда? Ниндидер бизнес эшләп буламы? Бизнеска бит Болай гына башлап китеп булмый шул үзе анда бит ничә хәл. Башка юлын белән генә тотып берәр ярдәмче булса ярар я. Арт нитүче дип булышып җибәрү өчен дигәндәй. Ага. Димәк, сез менә икегез дә бюджетный эштә эшлисез. Ә, Һәм э, шул за шул алынган акчага яшисез. Ә инде әзрәк трактор булгач, трактор белән шунда эшлибез дигәндәй. Юк, ярар, ансы аңлашыла, әйе. Ә, Ә болай минем- хөкүмәт Шуны сөйлисем килә, менә авылда яшәр өчен Авылда алына торган э, акча җитәме?
Ул акча белән яшәп бетереп булмый. Анда хөкүмәтнең ул зарплатасы белән генә анда. Ну, күпме менә уртача? Авылда зарплата, мәктәптә, садикта эшләүчеләрнең анда бүген таңга кадәр клубта эшләүчеләрнең. Уртача нинди зарплата ала? Монда шо 12-15 индин күбе.
Сез килешәсезме? Авыл өчен бу бик авыл өчен дә әле бу бик аз дип әйтим. Аз булмыйча.
Әллә инде 15 меңгә яшәп буламы авылда? 15 меңгә яшәргә садикка түләргә кирәк. Бер балага 3 мең. Газга түләргә кирәк 4 мең менә. Менә шуны шул апарак кыш көннәре бит ул. Аның белән җырып чыгып булмый шул инде.
Сез э, шәһәрдә яшәп алдыгыз, шулай бит? Без район үзәгендә яшәп алдык. Районда тордык бер ел чамасы. Һәм үзебезне анда ничектер Үз өебездә яшәгән шикелле тоймадык дигәнме соң? Безгә анда яшәве авыр булгандыр инде. Мөгаен шулайрак булгандыр. Безне гел авылга тартадыр. Менә ничек нитсәк тә ял вакыты җитә башласа да, безне авылга тартадыр әниләр җанына. Менә Шул. Ә үзең кайсы авылда? Мин күрше авылдан Зәңгәркүл дигән авылдан. Зәңгәркүл дигән авылдан.
Ә нишләп менә анда күчеп кайтмадыгыз? Нишләп анда күчеп кайтмадык? Бу һаман да шул Ришатның туган авылы бу. Нәкъ шулай. Ират сүзе. Ират сүзе, әйе. Әтиәниләрегез?
Әтиәниләр Ришатныкылар, әйе, бу авылда яшиләр, төп йортта яшиләр. Ришатның энекәше тормышлы хәзер, ул анда Яши. Шәһәргә йөрисезме? Шәһәргә
шәһәргә йөрибез кирәк әйберләргә өчен дип әйт. Туеп кайтасызмы әллә инде киресенчә, эх, яшәргә иде шушында дип кайтасызмы? Юк, туеп кайтабыз.
Туеп кайтасыз, әйме?
Димәк, сез шәһәргә авылдан китәргә җыенмыйсыз? Юк, юк, юк.
мәктәптә эшләгәч шуны сорау бирәсе килә мәктәптә балалар күпме
балалар быел ничә икән 90 ничәме 93 микән инде бу
берничә авылдан Авылдан
Сәңгәкүлдән төшә, Балтач, Ямаш, Күкидән. Тугыз, ун-унбергә әйләнәр. Ага, сезнең мәктәбегез унбер еллык монда. Әйе, унбер еллык мәктәп.
Ә, димәк, менә бит әйтәләр, мәктәп белән садик бар икән. Димәк, авылның киләчәге дә бар дип. Әйе.
Бал яшьләрәс кала бит, балалар кими инде барыбер. Садикта да зәяләр. Яшьләр дигәч, авылда яшьләр күпме? Бармы, гомумән? Яшьләр безнең чамалар Сәс сими икән бер. Унга җыела микән, аны куеп тормыйм да шул. Мхм. Ә менә сездән соң булган поколение, дип әйтик, буын бармы андыйлар? Егерме, юк, егерме яшьләр, егерме биш яшьләр.
Алар сирәк инде, сирәк, сирәк андыйлар. Сирәкме, яисә?
Эс, эс, эс.
Эс, димәк, бар. Эс, сораулы гына инде.
Ни өчен яшьләр шәһәргә китә?
Шәһәр дип шунда укыйлар да шунда ала тагыннардан эш килеп чыккач авылда эш юк бит инде алай ук.
Авылларны яшәтер өчен, авыллар үлмәсен өчен дип әйтик, яшьләрнең кайтып эшләве, яшьләрнең кайтып яшәве кирәк авылларда. Менә бу проблеманы сезнең карашка ничек иттереп чишеп була? Бармы моның чишү юллары? Ну, хөкүмәт булышса бардыр инде ул. Әзә булышып җибәрсәләр инде. Менә бар, менә мәсәлән, сезнең гаилә сезгә булышмаган нәрсә, сез үзегез алып алгансыз. Бары мәсәлән, сорадык, ләкин бирмәделәр дип тә сөйләүче яшьләр бар. Димәк, монда хөкүмәт хөкүмәттә дә Шулай бит. Хөкүмәтнең дә эшләве кирәк булыр. Эшләве кирәк бит инде.
Нольдән бит башлап эшләп китеп булмый инде ана. Әзә ярдәм кул салар. Ә менә ярар, сезнең авылга э, кайтты ди яшьләр. Аларга эш бармы? Эш монда нәрсә? Мәсе камилят мраморный мәсе эшли, шул монда яшь. Анда дагы кешеләре бар инде дип әйтәм. Анда бит кеше җимиләр инде. Э, мәктәптә, садикта кадрлар җитмәү дигән проблема юкмы? Юк, юк, андый нәрсәләр юк.
А, ну, димәк, сезнең монда укытучылар. Ага.
Булса гына шул кайтып, анда кайтучылар юк бит әле. Авылларга яшьләр кайтып яши һәм эшли башлый икән, димәк, безнең авылларыбызның киләчәге дә булачак. Бу мин авылда калам проектының чираттагы чыгарылышы иде. Пока.